Ýazsana. Näme ýazaýyn?
Diýläýdik öýdýän gelme ýerimize diýýädik. Aý bolanda şuňa. Ýazdym. Yzyndanam duz smaýlik goý. Ýazdym.
Oý, şuňa ýazýan-a. Malar ýagdyp diýip çalt gelen ýaly bolýar. Ana. Gadaş gardaşyň bar. Ay sen kakallyň bölüp öňden çykyp dur eýjäni. Ýazsana. Näme ýazaýyn?
Telefonumy satjak.
Bir kim şu video görlen diýjäni. Ýaz ýaz ýaz. Güne 100 video goýup bular. Däldir edi. O halis däldir edi. Ýazdym. Näme diýýär?
Waý, Waý, ile aýt daýy.
bloga sal-la bizi. Bloga salynmak bizden spor öýdýäňmi? Geç, geç feýk at ikinji akkauntyňy aç feýkiňi de. Aha. Feýkden ýaz. Hany. çek. Ana, tapdym. Ýaz.
Äçgin gözüň garasyndan kiçelik bolup ýörşüň näme oldu? Yzyndanam mara Ýüregi bulant duran smiley goý. Ýene ýa. Näme? Ýöne gürrüň açykmanada dal. Waý, waý, waý, waý, waý, waý. Waý göz açdym.
Ýüregim ýerine geläýdi. Bu buz ýaşyň mineral kiçen ýaly boldum da. Bolar bu günlük şey. Bolar. Boldum.
Boldum mu ne hava.
Bir dem alaly.
Gözel vardır gözellerden ziyade. Ne hem işleyen bozdu da piyade.
Bar gidäýde. Nire var ya gözel kıyıp. Lüboý ýere.

Meni bir baglykly ýere alyp gitsene. Ha, keýpinemi?
Baramyzdan soň aýdyp bererin. Mesele-dä.
Nä köşek, Hudaýda diýen bagyň bar? Serýozno?
Da, ýa görkezeyim?
Ýok. Bular burçinolar. Bulara men pirmidal burçino diýilýär. A bulara bolsa aýakly burçino diýilýär. Şular bar-a Eýrandan, lişni özüm getirdim. Bah, başga agaçlar ýokmy? Bar, ýok arkadaş.
Ýok. Bular çynarlar, türküňki bularam. Bular ine akasiýalar. Bularam ja Eýranyň özi. Nähili agaç gerek olara? Eý, men bar-a birhili ýolkalyk ýere alyp gidersiň öýtdüm. Ýolkalyk ýer?
Ýolka-da bar. Ýör görkezeýin.
Ýör.
Bular ine ponponlar. Aha. A bular najbenik, krokadil diýip tanalýar dara. Olam aržonskiý kuparis. Islän boýuňda, islän metriňde bardyr. Haýsy gerek? Sen maňa bahasyz düşünmediň öýtýän. Nämä düşünmeli?
Sen maňa şaýly iň gymmat agajy alyp bermeli.
Haýsyny? Yzym bakyp barmany görýäňmi? Aha.
Şony. Bolýa.
Bu näme? Olar da palma bolýar şunuň. Epştaýnyň başlygy diýýäň, elmede on ýedi mantlyk gül berýäň, meni oýnajak bolýaňmy? Bahalary nirden bilýäň aýt? Men bärik birinji sapar gelemok, me. Almunyň, sag bol. Jaň etmindi maňa. Zato bu gezek başlygy bilen geldiň. Öňem şon ýaly biri diýipdi.
Kim beý diýdi käre? Aga!
Gelen! Çaý bir demledin mi? Bahlam maşin men gide.
Hawa daýy demledim öňüňizde dur ha. Öö, muňa atym çaýda atmadyn mı? Suwda muňa ödo. Wi daýy atdan çykarypdyr naza bark atmany. Palowa hyýar atmany aýatdan çykarmandyrsyň sen. Daýyjan şu maşyny meň adyma geçirip beräý. Kakajan geçiräýde ýekeje ogluň bar-a. Seň özüň meň adyma däro maşyn gelniň adyny geçirer ýaly. Kaka kaka men dogrudanam seň adyňa dämi. O zatlary bilmek saňa hökmände. Hany täze gelniň bir savrionny palowy bişmedimi hyýarly. Wiý daýy men entäk atarmadymam. Aý bilýänleý siz bilen gönenmejegimi men gawus halal nygmada jaňa diýip dostawka etdireýin dostawkasam bäş mant diýen. Edäýdä kaka bizem iýäheli. Daýy edäýdä. Nomer näçe deý şolan? 16, 16 nol bor men bilýän. Näme iýjek siz? Işlekli, pizza, somsa 10 manatdan grilam bar şolaryň. Çalam ma çal, balkany gaýra çaly. Ay daýjan, men aslynda dastavka ýemokdym, ölen sen diýensiň ýäýdim. Ay, dyrnagyňdan hem belli dastavka ýemeýänligiň. Şumy 10 manat grill ýanym? Hawa kaka, işjeklisi dogralan ýetmiş manatdan, çalam ýigrimi manatdan. Sen haçana çenli meň şoduma ýaşajak bolýaň? Arkan kaka sen bara, emma arkaňda iş ýap näme edeyim?
Daýy däl indi menem äba.
Bah. Garaz bu penjegi ýene bir ýigrimi ýyllap dagy geýmeli la zat görmän.
Ýigrimi dokuz. Otuz. Barlaý şol. Ýör obşet içini göreli. Ýörlaý.
O ösümlik gowmaý dost. Aa hoş geldiňiz.
Oglanlar. Nä dost bärde nememi? Açylyş bir zat bolýarmy? Ýok dost seri bar ýörüň sizi tanyşdyraýynda. Haň ýörün. Karoç oglanlar apreliň ýigrimi dokuzynda otuzynda we birinji maý arasy sergimiz boljakdyr. Oglanlar size sergimiz hakynda maglumat bereýin. Türkmenistanyň sanawyndaky Türkiýäniň ýokary okuw jaýlary Türkmenistana Aşgabada aýagymyza çenli gelýär.
Nämemi? Mugtmy? Sergä goşulmak elbetde tölegsiz.
Bolýa zelýony o zatlar iýsek iýuçumam. Elbetde, hawa ýok iwiçki. Kofe, çaý bereris size. Indi Türkiýäniň ýokary okuw jaýlarynyň wekilleri şu taýda gelýändir. Hökman sergimize gelmelidir. Hökman geleris kofeňizi içmäne. Arça bilek serhoşydam. Hawa, hawa, hawa.
Hökman saňa-da açyk çaý berjek.
Mähriban. Hoja. Ol asyl diýip sport zala ýazdyrdym men seni. Hmm. Pulam berdim. Asyl.
Bir aýam gatnadyň. E, hmm. Tüweleme bir aýda 30 hmm. gün ýitirdiň o. Başga hiç zat ýitiren ok 30 gün ýitirdiň bary ýok. Hemme zat o sen menden hem görme, o asaldan hem görme. Hemme zat sen kitas çaýyňdan özüň ýa kitas bir zat getirdiň. Pis diýip. Aý gowy çaý ogul, aslyna horlaýan çaý seň özüňden. Eger onuň günde agşam tort bilen içip ýörseň nireden horlanjak ho. Içýän ma içýän be.
Goňşymyň ekiz gyzyna guda gelýär. Bulaň birini almaly bolýarlar, gepleşýärler, ylalaşýarlar. Galyň agyrrak ýazaýypdyrlar da ho. Öý guda gelen gelneje diýýär diýýär, gyýw guda. Galyň gaty agyr ýazdyň, ýa galyňdan aýyr. Ýa-da birini alana bir mugt et-de ikinjiňi hem ber diýýär diýer.
Şeýdibem bir nahar bişirip bolýarmy diýsene.
Neýini işleýär ýaly? Kartoşka bişirjek saňa.

Oba bartýan eken sen ony haýdap daşyny daşyny aýyrsdyryň men uly gap bazara barak edeýin bom. Nämäň bazara gel-ow özüň atar ony gerekdä bu zatlar-ow. Ýog-ow dur. Bäh. Ýaňky çişik meýit kimdikä gyým. Klasdaşymdymyka. Ýok lagy yhlaslaşmada. Kursdaşymmy? Baý iş taýda ýaşaýandygyň biridir lagy. O iş gaýdan.
Gowmy ýagdaýlaň? Birinji äriň meni o tanamadyňmy? Şo ýatkeşligiň ýoklugy dagy özgermänsiňä hiç. Akar koleç bomy ýatkeşligiň gowlaýa durlaýa şu. Sag bol. Baý muňa ady nämedi?

Ýa dos maňa hiç zat etmeli däl. Men öýdäki urat bilen şu günki täzelikleri aýdyp ber men oňa aýdyp berer ýaly.